Hello, hi. Atutan zong zeidah kan i ruah ṭhan hna lai ti si ahcun pupa zai bia kan ti lengmangmi, Laimi nih kan herh tukmi biathuk a simi pawl kha zai bia tiin Lai holh in Lai holh sit tiin cun zai bia a si i zai bia um kan ti, biazai zong a um kan ti i cun biathuk zong a um, phungthluk zong a um ti kha Pa zawn hi kan vun langhter lengmang mi kha a si i, a tawinak kan chim si ahcun zaibia timi le biazai timi hi biathuk deuh kha an si i, hi phungthluk bia timi proof ah Lai proof ah phe dang tein um hi cucu Paul cu atutan ah hin mah hika ah hin kan vun tar chih lengmang mi a tutan ah uh, zaibia timi biathuk pawl kha tampi kan rak chim cangmi um i a ruang cu uh, hika zawn ah hin Lai mino hna nih upa kan si ah mino kan si ah ngakchia kan si ah zaanbia pawl biathuk pawl ha tampi kan theih khawh ve nak hnga ding caah tiin hika hin video kan rak tar chih lengmang mi a si i hi kan thiam khawh ve nak hnga ding caah hin biathuk holh thuk kan hman khawh ve nak hnga ding caah le nifatin te kan zatlang nun ah kan lai bia biathuk pawl, sullam ngei pawl he kan hman khawh zungzal ve nakhnga ding ca hika cun siaherhnak kan rak tuahmi a si caah hi video zong rak share khawh a si. Hi hika cun kan tuahmi Lai biathuk pawl hi tampi kan chim cangmi a um. Nimah lawng si loin Laimi kan tuanbia le kan nunphung he aa pehtlaimi kan holh le kan caah aa pehtlaimi zong kha tampi kan chimmi um caah kan YouTube zong kha subscribe tuah cia tuah khawh a si. I subscribe a ka tuah ciami vialte dihlak cung zong lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha langhter ka duh. Hi ka zohin pupa zai bia hi cafang khi tiang kha kan phan i kan chim i atu zawn ah hin Ellen T cafang he a pehtlaimi mithuk pawl kan vun chim ding kha kan vun i timhmi a si. Hi ka zawn kan vun zoh colh hna le i A pakhatnak bik ah el cafang in ai thawkmi Lai cin timi Lai biathuk kan vun zoh a si ahcun Lai cin timi cu Laimi Lai hlum tinak kha a si. Hihi cu hrilhfiah awk um lo a fiang ko. Cun hika zawn ahhin Lai rel timi hi zeidah a si ti si ahcun Pathian khuakhan kan timi khi Lai rel a si. I Holh dang kan chim si ahcun zingnu lairel ti zongin Pathian khuakhan timi khi ti khawh a si. Lairel timi khuakhan ti khi a sawh deuhmi si ahcun hika zawn hin leng timi cu kan hman lengmangmi a si i ngaknu, ngaknu te nungak hoi ti ko a si le lengnu ti zong khin ti khawh a si. Cucu sullam a si. Leng timi cu Cun hika cun hin len hawi, len hawi timi cu a tlongleng timi hawi tinak kha a si i cun hika cun hin len hoi hi a um rih. Len hoi timi cu zei dah a si kan ti si ahcun pumrua kha a si. I atu nak hika cun hin len hawi timi cu a tlongleng timi hawikom kha a sawh duhmi a si i hika zawn hin cun len hoi ti hin cun pumrua, aa pumrua ti khan cun a fiang ko cucu a vun sawh duhmi a si. Cun hika cun hin len lio len lio asi. Len lio timi cu no lio caan, ṭhawn lio caan kha chim duhmi asi. I len lio ti ahcun biatawi te khan sullam thukpi a vun ngeimi asi i cun hika zawn hin zeidah murik an ti cun lenpi. Lenpi timi cu khukṭhi rualhawi tlongleng rikhat ti zong in vun ti khawh asi. Cun hika zawn hin zeidah murik an ti cun liamser. Liamser timi a sullam cu zeidah a si kan ti si ahcun thih. kha liam ser timi si. Cun hika zawn na hin lungrawn. Lungrawn timi cu zeidah sullam si kan ti si ahcun chuahsemnak kha aa sawh duhmi a si. Hika zawn vun hrilhfiah awk um lo ai tampi kan theih ciami si ko caah. Cun, manzu Manzu timi hi zu sidinmi zu aa rit khawhmi zu kha a si i cucu aa hlanlio holh cun manzu an timi kha a si. Cun hika cu an zei dih a si kan ti cun marbang. Marbang timi hi zei sullam dih a si kan ti cun thabat, zaangbang, thabat thadih kha aa chim duhmi a si. Cucu marbang. Cun hika zawn ahhin Marphau, marphau timi cu lamkal ka si. Lamkal ti hmat ah khin mah ti kal sawhsawh khi si lo. Kan ke kan karmi khi chim duhmi a si. Cucu marphau timi kha a si. Cun hika cun hin mee, mee timi cu hngilh, sarem tein i hngilh timi khi mee an ti. Meerem ti si ahcun sarem tein i hngilh tinak kha a si. Cun hika zawn ah hin meelo, Melo timi i hngilh lo khi chim duhmi si hngilh lo. Cun hika cu na minchawng. Minchawng timi sullam cu fa upa bik, fa upa bik pawl khi nu an si ah pa an si ah cucu minchawng, fa minchawng timi hna a si. Cun hika cu hin hlei sarih nak ahcun ngan ṭial ti si. I ngan ṭial timi hi rul min hna lo nain si lo. Zei da si kan ti si cun cakei Cikei khi na phunphun in pawpi pawte paw lai ti bantuk khan um hika zawn cikei pawpi khi ngan tial an timi si. Cun hika zawn hin ngakchuan, ngakchuan timi cu ngak, ngakchia kha a si. I uh, hika zawn hin hla a hin tampi uh, kan nupa hna nih an rak hmanmi a si. Ngakchuan ti ahcun ngakchia kha sawh duhmi si, biadawh ngaingai a si ve. Cun hika zawn ah hin ngun tial, ngun tial timi cu Mi min zong a um tawn. Asinain belte hika zawn hin ngun ṭial timi min an i sak duhnak sullam khi tangka ti duhnak khi a si. Ngun ṭial timi cu tangka timi sullam a si. Cun hika zawn hin kan hi cu kan theih tukmi ninu timi cu nika ti kha a si i hi cu zapi nih kan theih tukmi a si caah hika zawn hin ṭangdang pom, hi ṭangdang pom timi hi sullam ai fiang lomi tampi kan um ṭheo tawn. Ka zohkhenh ṭangdang pom kan timi hi nungak tlangval ca zongah hman khawhmi a si. Nungak tlangval ti tikah ai duhmi, ai uar liomi hna ca hman khawh a si cun nupi va a ngei ciami cung zongah khan hman khawhmi a si. Cucu a sullam cu a nupi nih zei kan ti lai, va dang a ngeih tak, a va nih Nupi dang ngeihtak ti bantuk nu dang va dang i ngeihtak kha ṭang dang pom timi kha a sullam a si. Hi cucu kan biathuk ah khan hi vialte tutan ah kan vun i chim khawhmi, kan vun i share khawhmi siseh law hika zawn ah hin a cafang in tampi Ṭhi cafang tiang kan phan cang i a tangmi zong hi tampi a um rih. Hihi dihlak lawlaw in hika zawn ahhin kan YouTube channel ahhin biathuk zai bia a siah biazai siah kan vun langhter lengmang le kan vun chim lengmang lai i hi kan tuanbia zong tampi kan chim cia mi um hnu zong kan vun chim ṭhan te lai i Chinmi kan tuanbia kan thawhkihnak kan ratnak pawl kong a si ahcun kan nunphung he pehtlai in siah kan holh kan ca kong he pehtlai in siah chanthar mino hna nih hmaiah kalpi in mithuk holh thuk si zongah kan nunphung kan tuanbia zong fawi tein kan theih khawhnak hnga ding caah hi youtube channel ah kan tuahmi a si ti zong kha sharing kan i tuahnak a si ti zong kha vun theihter ṭhan ka vun duhmi a si hi a hnu video tuah khan kan i tong ṭhan te hna lai i a uar phun si cun kan youtube kha subscribe tuah ko seh midang nih an hmuh khawh ve nakhnga ding caah video kha share piak khawh a si ti zong kha donghnak bik vun cah ṭhan duhmi a si. Na video tu in tong ṭhan te hna lai. Bye.